Nyikwa Ramogi erourukamano ahinya, en Jaramogi Obondo. Kachepo e budho mar jodongo mag weche tuoche to kod chike luo, amor ka an kodu kendo e YouTube ka. Nitie gimoro nyikwa Ramogi Ajwang' ma kawuono wakelo ma king'iyo jonabi masani manie Muma. Waluwogi nikech ginie Mumb Nyasaye. To wan bende Nyasaye omiyowa joma nigi teko machon sana. Ne wan gi jaduong' Lala Kabanda, wan gi Odira Kang', wan gi Gor Mahia, wan gi Obondo Mumbo, Tao Kogot, magi ne jodongo ma gin bende ne ondikgi andika Mumb Jarateng' to ne ok ondikgi. Ka nitie gimoro ni Nyasaye neno tek to orieyo bade kuom joge to ooro kaka balozi mage, ambassadors, joote. Koro mi kilemo ne Nyasaye wuon gimoro amora to Nyasaye mar nyiseche. Koro wan gi gima waluongo ni nyiseche mag piny, earthly God. To omigi gi teko gi Nyasaye manie polo. Nyasaye manie polo no ok dinene, omiyogi teko. Emomiyo kata in koluongi ni in Nyasach jaodi gi nyithindi, in Nyasaye mar ariyo. Wan gi gima waluongo ni earthly Gods. mobedo consented gi the almighty. Ma gik ma kamago nyaka wang'e to joma ok ng'e ni idho wi tado gi dwaro Nyasaye, Nyasaye notamogi neno nyaka sani. Ne apuonjo gimoro ni ka itho ka ndaloni oromo, idhi mana yweyo kirito duok Yesu. Koro choke jowa duto mosebedo kokan kata oiki. onge mosewuok ni koro chier kawuono odhi e polo. Girito duok Yesu. Sama oik dhano mineno ka ji opong' ka liel, kaka ji wuok cha, Nyasaye be dar kodgi. Nyasaye deal gi joma odong' mawuotho kendo gi mangima ma kethni. Koro emomiyo ka in gi jogi ma inyuolo miweyo to Nyasaye a kuomi kanyo koro kama iyueyeno to odhi ir wuodi kata nyari mangima modong'. en roho maler en kamoro amora koro ma wadwaro ka ni nyaka wabed gi obongo malach obongo malach nyalo miyo irit liend kwaru kama chokeni yueye obongo malach be nyalo miyo irit eh, liend babau gi mamau kama giyueye ok uso kuondego koro ikawo kuondego miuso ma kuondego dong' pap modaru nyakwari moro kata maka nyari kata maka wuodi Nyasaye okonyo maber. Koro gidwaro mondo gidhi gine kama choke kwargi yueye kata wuone. To giyudo ka in iwuon niseuso kuonde go koro ok en gima ber. Kaluwore gi chikewa mag Luo, we uso liete kwe kwaru, we uso liend babau. Kata kochopo ni lo iuso to kuonde go nyaka ng'adi ma dong' kaka rapar ma nyithindwa bro neno. Koro nitiere thuond luo ma magwa, nyikwa Ramogi Ajwang' ma nyaka ne wabedgo ma bende nonego bed ni iketogi e muma to ok noketgi. Koro dhoot ka dhoot nikod joteko ma Nyasaye nomiyogi. Kama oganda nitie mang'eny, yath mathiedhogi be ni kanyo. Kata king'iyo histori mar Ibrahim, nomiye Sara, to Sara ne ool kaka obe nool. To kane jaluok sende moro obiro kwa tich miluongo ni Agar, nyar Misri, nomiye tich mobet but Ibrahim ka. Kaka joma chwo nikod gombo miluma, ne nyakoni olombe ma nonindo bute, ma tekone duto te noduogo mar otanda, ma nyakoni nogamo remo monyuolo nyathi. mochak ni Ismael kawuono. To par ni ka jatijni ne pok obiro, to ne gin, gin joma koro ool, Sara ool, obende ool, onge gima ne ginyalo timo. Koro ing'e ni ka jatich nobiro to nothiedho dalani, nyachira ma nobironi, ne ok obiro kaka dhako, nobiro kaka jakony mar jaduong' Ibrahim. To giko gik ma Ibrahim notimogo ema joma ng'eny bende timo. Joma ng'eny okawo jotich matiyonegi kendo bedo magi kendo. Ok en gima nochakore sani. Nikech samoro jatijno mama owene nafas malach, omiyo jaduong' pi kogo chonge, oluoro jaduong', to odwa dak kodi ka higa achiel. Ka en aena gi luorne cha, ok ema koro ng'ani ang' kawego obedo dhako. Koro gima nyaka wang'e ni ka nyako ni nobiro ma nothiedho Sara, Sara be nomako ich. Nikech Ibrahim noyudo ka kaka nool cha, teko ne mar otanda gi dende noduogo e wang'e. Ka nonindo but Sara, Sara be ka noneno ka nyako ni yach koro pek kata onyuol, pache koro nolokore. Koro norido hera mare, luor mare gi timbe ne kuom jaduong'. nikech ne giol ne ok ginyal. Mo be nomako ich. Par ane ni inyalo hero gimoro to Nyasaye to ok ohero gino. Koro Ibrahim noketo ni wuod Hagar ma en Ismael, mano e gweth ma Nyasaye omiye. To Nyasaye nokwere ni nitie ng'ama biro meka eka loke cha. Koro Sara be nonyuolo Isak. To par ni Nyasaye nosingo ne Ibrahim gi Sara kindgi ji ariyo dhako gi dichwo. Nosingo gimoro achiel. To koro doho ochako obiro ka. ma Sara obedo gi nyieke miluongo ni Hagar ma ne en mana jatich. Koro bang' yudo nyithindogi, lweny nochakore mar nyiego matek ma Sara nokone Ibrahim nogol nyakoni ka. Ibrahim be notimo kamano ka Nyasaye be nonyise ni luw weche mag Sara ma nyakoni noter e piny mar thim malich miwuoro ma sani waluongo ni Islam nation. Mago ting'o pinje kaka Iran, Saudi Arabia, mago joka Ismail te. Hamas giri, eh? Koro Isaac ka nodong' gi min ka to oloso gima iluongo ni Christian nations. Magi jo Europe. Then dhako mar adek na Abraham oyudo monyuolo oganda mathoth sana. Over it, gin over seven. Ketura ka nokend dhako mar adek, noyudo ka koro Ibrahim ngima, lelo gi nyiego mag mine gi bose winjo. Nochako kendo dhako mar adek, ma Abraham, mi Ibrahim ni, ma kwarwa ni, jatij Nyasaye mokwongo ni. Koro nobedo gi mon adek, moloso pinje adek masani ma kawuono, the third world masani. Mpango mar Nyasaye Nyasaye nopango dhakono lakini mopango koro oduogo obedo mar dhano ma bende Nyasaye no consent momiyo teko ma Ibrahim onyuolo pinje adek masani. Koro gimomiyo watemo bedo gi ni mondo oganda nyaka wayal en ga konyo Nyasaye pong'o piny. The language mar konyo Nyasaye pong'o piny. Onge kaka in inyalo dhi ng'iewo fawo mar milion apar Dhako to ok nyuol. Mano ok hero Nyasaye. Nyaka ibed gi oganda. To oganda no be nyaka iikri ne koko. Koko ne en part mar ngima. Kata ruoth wuok mana e iye kanyo. Then wan gi skul, lessons. Puonjruok wuok mana dhoho ka. Nikech nitie dhako ma en kamobetie koko ne ok rum to nitie ma be onge weche mang'eny. Then king'iyo grounds mag gi, nitie ma lil. Wuoch ma ung'iewo, lewni mane uago chiro nyoro, iwe e laro koro gilal alal. Koro ji somre, koro ng'ama wito gik moko gi ng'ama lelni opuonjore kuom ng'ama oywe dalane ler cha. then ka koro wacho chike makare, mon kaka ne wagero e yor riwogi e dala achiel, ok ber ahinya. Ma ng'ama dwa bedo gi oganda ne sani ka winja, nyaka ipog mier. Ma ng'ama obiro ka lil, lil mana dalane. Ng'ama biro ka ler, ler mana dalane. Ng'ama wito gik ma nyo oago e chiro nyoro manyien mano wachre. Koro nyaka ipog gi kidwaro dongruok. To mon gi biro somore dala ka dala to enungo ng'ato achiel. Gibiro land ni ng'ane timo ma obe watim, ng'ane timo ma obe watim. To ok inywandgi e dala achiel, ok ninyisgi maber. Kech ketogi e dala achielno king'iyo mos, okinyi in chief, sa abich in polis, sa abiriyo in prosecutor, sa aboro odhiambo in judge. then gibiro negi chon nikech ok inyal yweyo. Koro nyaka i divide gi ma gilos pinje kata ka gin mier adek kata ka gin mier ang'wen. Informations miyudo kuonde go nitie kama ot ma ji ofue kabisa. To koro ka gineno ka ute ka bedo gi lokruok maber, gidhi catch up kendo gidhi puonjore maber. Koro sirikal ma onge opposition ok en sirikal. Nyaka ibed gi ng'ama chiewi. Kata ute mwadakie ma wantie gi, kineno ot ma ji chiemo yieng' ayieng'a ma dala nyithindo tindo ji yieng' ayieng'a, kech biro bedo bang'e. To ji biro bedo gi shida ma kata kama ji dwa dhiye onge. Dibed ni nyiri gi wuok to gidhi giduogo aduoga. Yawuoyi ka wuok gidhi giduogo aduoga nikech godhro madongo ni dala. Chiemo te ni dala, koro ang'o midhi laro, ang'o midhi omo ka dichwo? to ang'o madhi thagi gidwaro tich oko. Koro in ema niketo nyithindo gi shida go. Koro shida gi olokore kodi koro chandi nikech igi ne lach onge gima ne gikoso. Kama ji obede gi shida ma ji odwero gi thuon, ji riyo oko, ji madho nyuka, it ji liyore kanyo kendo ji bedo mariek. To gibedo oganda mariek seriously. En dala ma nyithindo ochwadie morie. Dala ma nyithindo dhie skul moriere. Dala ma nyithindo nie gi luor ma kata ka ng'ato obiro to gichung' e kom. Nyathi michwado to in wuon gi ichike to ng'ato be nyalo chwade to chike. Mago e nyithindo ma kare gi rieko. Wan gi ng'at moro mane ogoyo wuoyi wadgi chieng' jumapil. ni ng'ano ne odhiro ne mine nyathi ni oa e ndara mtoka be otuome. To nyathi kaka ne okwe ni oa e ndara odhi ir wuon koywak. Wuon be ne odhi e church. Wach church ne orumo. Ng'ani ne olokore mogoyo ng'ama nende mulo nyathini. To ne en lweny mager mana mar nyathi. Ipani janyuol wiyi chalo nade? ka gima kamano ng'ato orie ni nyathi, ng'ato kwero ni nyathi ni we timo gima kamano to in koro i support. Ok in dhano maber. Nyikwa Ramogi Dongo wasewuoyo, an Jaramogi Obondo, apimoni gik moko ma awachoni weche moko mabeyo ma nyaka ing'e kaka thuonde luo moko manyalo medi. Wan gi Mieno Landa ja Asembo, Wan gi ng'ong odima e jalego, Lwanda Magere e jakano ageno ni uwinjo gigi maber. Ogutu wuod Kipapi, aya wadhi mbele. Wan gi Okori Kogonda, wan gi Tao Kogot, wan gi Mboga wuod Ojak, to wan gi nganyi wuod alego. Koro mago thuond luo ma bende ka in ka kiwinja tinyalo mako gi kendo ing'egi. Ae wan gi ogola bende wuod ayieke, to wan gi olango wuod odindo, to wan gi onyango randar, to wan gi poko wuod okumu. Jaduong' ma bende ong'eyo gigi mathoth. Jaduong' ma bende teko ne ng'eny ahinya ma bende ka ichomori go to obiro nyisi thuond Luo madongo en Walter Aram Juma koa e dala mar Masala Uyoma kono. En wuoyi ma bende nohero weche mag thuond Luo kabisa. Koro ageno ni in koda kanyakla kendo ber nyako Ramogi in bara nyaka ucheki nyaka icheki ni to ng'a gi ng'a manene ogo lweny matek. Ageno ni iwinjo wach Lwanda Magareno. Nyako Ramogi wadhi mbele korka weche mag abila. An ja Ramogi Obondo, ageno ni in koda kanyakla. Iluonga ni Kennedy Jabondo Jasakwa Kamayuje. Penjo ni tuo gwonyruok e del kaka Ka iwi dhogi duong'ni lokore makwar ikelo gi ang'o? To yadhe en ang'o Jaramogi? Nitie moko ma waluongo ni scurvy gin agina tuoche mag piende ma kawaida. To wan gi moro ni herpes simplex virus ma bende gin kute. To wan gi moro ma be ikelo gi fungal bacteria to nitie trachoma. Koro gik aila gi gin kute ma wafwenyo to en kudni modok koni man to wamiyi yath makare ma biro konyi. Mano ja sakwa. Adhi mbele nyakwa Ramogajwang'. Ah, Kennedy oduoge pap gi penjo, mano Kennedy. Weche tuo openjo niya, puch mati kar nyuol dhano Ikelo gang'o Jaramogi? Ka ng'ato noyudo gonorrhea to odak aming'a to olokore puch koro mati e duong' dhano. Koro iluongo ni from Neisseria gonorrhea to genital warts or virgin warts. Gin puch moko ma kata kichodo gi to gichwe remo to ging'eny. Ka niyudo nyach to ok ithiedho in good time. Then wan gi anjura. Jamwanda, awuok Radinga Seme, awuok Radinga Seme. An gi penjo e weche mag tuoche. Jaoda nigi tuo mar prostate blockage, ere kaka dikonye? Ma wachiwo mana yath, nitie prostate blockage sana sana omako ga joma chuo. Nitie prostate cancer. Nitie prostate blockage gi prostate enlargement. Koro ma is a prostate blockage mar jaode. Wan gi yadh nyaluo ma biro konye e yo makare. To yembe moko nitie ma mako ji ma bende kelo shida gi kaka mag nyach. Nyalo kelo tabu ni mang'eny ahinya. To wan gi types mag sexual infections mopogore opogore. discharge niwach mag white pass and yeast be kelo problem ni. Koro ka ok ok mon ma olo pi margi dinore tin ok ging'eny. Min Barak, wadhi mbele nyikwa Ramogi en ja Ramogi Obondo. Uh, kadhi mbele gi puonj, ma en Jura Nyamwanda wuod Seme penjo niya, an kaka pok ago dala, Be nitie kaka oyiena anyalo dhi chungo get ne yuora moro manie i dalawa kanyo kaka fundi? Donge gik ma kamago nyalo rochi? Dholuo maber wacho ni nyaka koro ikaw mana fundi moro. ema tim gigi kidwa ni idongri e yo makare Nyako Ramogi. Ageno ni iwinja. Nyaka ikaw mana ang'o? Nyaka ikaw mana fundi moro. Kik item gima kama, ibiro ketho dongruok ma mari. Wadhi mbele. Uh, David Okech jaboro, Be oyiena dhi nyuomo dhako kasegoyo kode dala? Ne lweta ni nono. Donge onego inyuome eka idhi go kode dala? To ok onego igo kode dala gowi ni eka idwa nyuome e dalani kanyo. en makosa sana gin timo gik moko ma opposite kik igo dhako gi dala gowi to en ni kakoro kidwa dhi nyuome e dala kanyo kuja unaweka ni unaenda kwanza gowi then idwa ni nyuoma kanyo kik itim gima kamano eh ageno ni winjo koro gik midwa timo go ok ber dhako ikwongo inyuomo eka idhi go kode dala moluongo nyinge momwon kata koro be ka in e simba to nyaka idhi low kor gi dhako eka igero ne ot moluongo nyinge momwon Junet Atieno Nyabondo Sakwa Wagalo, Mama ne otho ka baba ema ne okuongo mane oselos sape to mama podi alafu otieko higa ariyo to chuora otho kapok onindo korwa e liend mama. Baba to ne osenindo. Koro adwa timo sawo achako gi kanye. Donge kaka ne isebedo gi dalani e thuru kuma itede mabor no. Los alosa ma ka chuori go mondo ibed ipuodhri minyalo dhi gi ji e wuoth kata inyalo kalo ndeche gi aora. To kochopo ni mar wuoru no ochopo to ionge to ioro jou moko to in ok idhi nikech in igak. Dala ma intie no duong' to jominyalo ore weche ma dalau nitie. to iti igak nyaka ni nyaka ilos tach chuori mipuodhi ni mondo iyud ng'ato. Eka in thuolo mar wuotho e ndara kidhi e gik ma kamago. Kija winjo to iwinjo. Nyako Ramogi, an ja Ramogi Obondo. Amor gi puonj ma kawuono. Kendo nembni ariyo ema achiwo. Mar Safaricom minyalo yuda maber kata minyalo ndike penjo machandi en 0718 558860. Sa Airtel en 0733772600. Amor ka jaduong' wuoda mathiring'iny iluongo ni Dan Amolo. Wuoyi mathiring'iny ahinya kawuok Masinde Muliro koni owinjo chenro mar YouTube makare. Erokamano Dan Amolo.